Pabalai pawl ten la leh sual hming in chibai kan buk cheu a ni. Pathian thu chhiar in lo ngaithla la inkhawm ban lamah program pawimawh tak mai te kan la nei a. Tirhkohte thiltihbung sawmhnih pasarih. chang sawm pathum atang hian an chhiar ila tin chhim thli chu zawi zawi a lo tleh ve leh chuan an duh zawng an hmu emaw an ti a thir chakhai chu an khai chhuak a krethiar kar kam chuan hrut an hrut a ni mahse la rei lo te a chinah khawmual lam atang chuan thli nat tak a lo tleh chhuk ta a thli chu thli chu irawpui lawng an ti thin a. Tin, lawng chu a rawn nam fuh a, thil a mahawi thei lo ve leh an thlah ta, min le min len ta mai a. Tin, a hming Kauda thliar kar te tak te phen thli up lamah kan kawi a, harsa takin lawngleng chu kan hum thei hram a. Tin, an kai chhuah hnuin chhanna hrui te an hmang a, lawng hnuai lamah an la vet a, an phuar a. Tin, puan zana engkim.

Chang sawmhnih pakuahna ah hian an chhiar leh ila chang sawmhnih pariat leh hnih kuah chumi chuan tui thuk lam an teh a hlam sawmhnih niin an hria a tin i reilo te ah an teh leh a hlam sawm leh hlam nga niin an hria a tin lawngmei lamah thir chakai pali an thlak a chutilo chuan lung chhe hmunah min len chhuak hlauh dah ange tih-- an hla va tin khawvar hlan an nghak let hle mai a chanchin tha luka ziak ah hian bungli luka ziak bungli chang sawm paruk tin a sei let na khua nazare chu a lo thleng a tin chawlhnia tih dan pangai in inkhawmna in ah a lut a chhiar tur in a ding a. Lalpana thu kan chhiar te kan za tan mal min sawm sak theu rawh se Amen Pathian hma kunin i lo tawngtai ang u Lalpa kan Pathian nun zawng zawng nei tu Tawpna zawng zawng khaikhawm leh tu Zaina i hma lo thu khawm te hi engtik emaw chuan kan la tawp dawn a. Engtik emaw chuan rorelna hmaah nangma hma nge kan la kun dawn a ni. Chumi hunah chuan Lalpa zanin a inhmu khawm, i hming avang a inhmu khawm te hi kim vek kan van duh tak em. Kan hring nunah hian Lalpa min nuaitu nasa tak hi kan tawk thin a, kan nghet lai te hi kan lo ngheng thin a, lir lo ngheng thin ang mai hian kan rinna te hi Lalpa ngheng lawk lawk a. Hmana ṭan ṭhintu che kha phattu an lo ni leh thei a, hmana fak ṭhintu che kha sawi chhetu kan lo kan lo ni leh thei. Zainah hian he kan inhmuhkhawmna hlu tak maiah hian i aw lo chhuak sela, he biakin chhungah hian a lai taka an lalpa rawn au la, I hriat kan hriat thei turin kan thinlung min hmin thei turin nang nangma aw nge chu lo chhuak sela zainen pastor lalsang bera hian i mi te thinlung hneh turin thusawi theihna eng mah ka nei lo hmana ta tawh mihring thinlung thlema hmin a fan a chiah zawr vek thei tu kha thlarau thianghlim a ni. Aw Thlarau Thianghlim, lo kal la kan tha ti chak la, kan hriat theih turin min rawn zirtir leh ang che. Lalisua hmingin kan dil a che. Amen. Kan inkhawm hruaitute nen khulaiah helai bial sialawk bial atangin rawng buaipui ngaihawm tak takte nen hun training in hun kan han hmang ho va. rilruah thla muang sar mai a ka sawi hei hun a kal ta viau mai a kan inkhawm tan atangin minute sawmli panga a kal tawh a mahse pava lai ah programme ania vangin tlema ah hun kan lo hmang deuh anih pawhin kan in hrethiam a reirawh chu rei lo tura in ngai ta ila vawi tam tak ka tawngtai a he hun hmang tura. Pathian, thuchah ka dil, ka thinlung a lalpa min pek ve tlat nia ka hriat chian em em chu nun thir chak ai tih chungchang hi a ni a. Chu chu tirhkohte thil tih bung sawmhnih pasarih thu hmang hian hei hi lawng mite chanchin lawng mite chhiat tawh chungchang a ni a. A hriattui finriat zau tak maiah khan Alexandra Muto khaw lawngin an kal a, Paula leh mi zahnih sawmriat leh paruk vel an chanchin vawr tawp te, a tang mite, Rome atang thiam loh changte, An chanchin sawina hnunung, sawi felna hnunung, Rome khawpui Italia nei tura tir an nih a, hruai an ni a. Te chuan chuk zingah chuan Paula tang mi ve bawk chu Rome pantu pan te zingah hian a tel a lawngin vanduaithlak tak maiin, He lawngan kal lai hian thlipui na men lo tak mai. A hun laia thlipui hrang lawng miten an hlauh Iurakui law thlipuiin a nuai ta a ni. Iurakui law thli hi an sawi dan chuan eng nge ni chi niin an sawi a. Pakhata chuan season nei lo tleh hun bik nei lo thlipui an ti a. A duh hun hunah hian a tleh ringawt mai a ni an ti a. Chutiang chuan a rawn nuai a. Tin pakhat leh chuan hei thlipui hi an sawi dan chuan. Rome khawpui pana rawn kal te, lawngmi khualzina lawng hmanga rawn kal te, an tum ram an thlen tum ram thleng thei lo tura lo lam bun tu, tawlhkir tir tu, chhem thlu tu, Lam buntu an ti a, chutiang chu a ni a, a tawlhkir ah lawng mite, khualzin mite kha an tum ram thleng thei lo turin an tawp chawih chawih chawih mai, an kir leh rum rum a, a then chu tui finriat ah an tlu hlum ta a ni. Khatiang khawp kha a ni a, he tlipui tlipui hrang a ni a. Hei Bible ah hian allegorical an ti a, eng nge ni a ziak ang nia lang a na han hman mai thei loh mahse a phen a a thutka a thuchheh atanga eng nge ni en tin a nung en tin a awm ze nei an tiang chi a awm thluah mai a. Augustine a teng te khan allegorical hemi kan bible a allegorical tehkhin thunung, Ringtute tana a thuziak ang ngau ngau ni lo va, khatiang ang tluk puia rinna nen a teh khim thei. Chi hrang hrang kha a lo hmu chhuak a. He thu pawi chutianga allegorical-a an sawi zing ami chu a nia. Tuifinriat zau taka an kal ang khan tunah hian ringtutei he sualna tuifinriat zava hian kan awm. Khawmuala kan awm a, Mizote phei chu

Khata khan thlipuiin he tui finsualna, tui finriat, tuipui zava kan len lai hian thlipuiin Euroquilo thlipuiin hmana nuai ang khan tunah pawh hian kan chatuan zin kawnga hian Krista hnen thleng leh thei lo tur, van ram thleng leh thei lo tur hian Pavalai rualte leh nula tlangval pitar putar kan za vai mai hian min lo lam buntu thlipui hring nun thlipui hi a tleh vuk vuk. Lalpa lawng ang mai ka ni. Lawng ang maiin thlipui hian min lo nuai a. Chutah chuan kan chhan damtu chuan bang ro bang ro tiin Galilee tui fawn nasa pawh khan a kut a lo phar ang khan. He he tuna hringnun hripuia min nuai tui hmanah chuan i rawkui law a nia. Tuna min nuai tu thlipui erawh hi chu Hniurapuii law hming kha ni tawh chuang lo. Tunlaia hringnun hripui rapthlak pui pui mithiam ten an sawi chu secularism te an ti a. Vanram lam tel lo, rinna tih te, Kohhran tih te, Thurin tih te, Tawngtai tih vel te, Biakin tih te biak buk worship service tih vel te chutiang lam tel ve lo mihring mihrinna Pathian tel lo mihring nun duh ang anga hmanna hi secularism an ti a. Hun ser pawh eng emaw a ngaih ngai tawh lo. Tawngtai e Bahle, Zaipawl e Bahle chutiang vel reng reng awm lo. Kawrenzah tiang chi te Pathian ṭi ti vel reng reng awm lohna mahni duh dan dana talna secularism sakhuana tel lo hringnun zalenna thlipuiin. khaw tin mai tunah hian he Sualnatui Finriata kan zin mek lai hian min nuai bup bup mai a, keini pawh vawlai rual zing ah pawhin tawngtai hlei thei tawh lo, biakin bathlar pawh thleng hlei thei tawh lo, thalai zing ah te naupang tleirawl zing ah te pawh Isua hming lam tul teh tawh lo, Kawlram hming an rilru a pawh inziak mang mang tawh lo teh. an tam tawh. Chu mai ni lova liberalism an tia. Chu ai pawha nge ni secularism ai pawha lamen zauna nun ram ri eng ma nei tawh lo. Nupui nei pawhin nupui nei lo anga awm pawih tih lo na. Khatiang khania Khawthlang rama khuan scarlet sin an ti a, eng nge ni ang? Sex. Mipat hmeichhiatna chin lem nei lovin do do nen an in an in kawp an in phal raih a, mipa leh hmei mipa mipa leh hmeichhia mai ni tawh lovin mipa leh mipa hmeichhia leh hmeichhia te pawh khatiang khan. Unaute-u, he liberalism hian eng nge ka duh leh ka mi patpui ka nei anga, ka duh leh ka mi chhiatpui ka nei anga te an ti mai mai a. Nun liberal nun hmel zau ram ri awm reng reng lo, beer a ni beer ka duh leh beer ka en anga, ka duh leh zu ka ruih anga, eng nge nang a lo sawi sel na tur a awm? I duh leh in vel a, Hi in lo hi in lo te chu ni thin lo hmai la kei ka duh a ka in a ni mai alawm a duh chu in khawm se a duh tawng trai se ka tawng trai ve dawn lo a ni mai a an ti mai a nun men zau ram ri nei lo mihring nun zalen tial thawl Khatiang chi kha chu thlipui chuan tunah hian thingtlang khawte leh khawpui lian ber berah pawh unaute metal rod ah leh ling rod ah te taxi chhunga leh two wheeler a kal zawng zawng a, he thlipui hian min nuai vuk vuk mai individualism an tia mahni in ngaihpawimawhna. Kohhranina ti ti ai chuan ka ngaidan a ni vak lo tih mai mai. Pavalai committee na ti ti ai chuan ka ti nge chute chu an ti dawn hi chuan mite pawh a rawn ve se. Mahni in dahsan na, mahni in ngaihpawimawhna Tunlai khawvelah chuan mahni hian thu em kan thu em em mai a ni. Unaute kan rama hian individualism thlipui mahni duh duh in mitin kan awm tur a ni. Ka duh leh nupui pali ka nen a.

He hringnunah hian lawngmite an hun tawp, an chungchang relna hun vawr tawp hmachawn tura an kal lai ang kal ang hian keini pawh tunah hian he sualna tuipui zava hian tui finriat zava in kan taksa hi lawng a nia, kan chhungkua hi lawng an Lalpa lawng ang mai ka ni khawvelah hian boral in ka inring thin. Chhawngkaw Lawng-ang te, taksa Lawng-ang te turin kan kal tluk tluk a, chatuan khawvar a kan chanchin vawr tawk, Pathian rorei anga hmachhawn turin tunah hian mitin kan kal tluk tluk. Chutih laia he thlipuina khawtin khawpui pawh khawte pawh thliar lova heng thlipui rapthlakin min nuai lai hian, lawng mi ten an hlauh em em mai chu hetah hian lawng mi ten an hlauh em em mai chu suruti a ni chu chu chuta tang tawh laklawh te chu kaihthawh thei tawh loh a tang nghet tan ngheh na hmun suruti chu litiang sawl hmun li vir a awm a. tah chuan lawng ruang tam tak a awm a mihring ruang a hnuaiah chuan tam tak a awm a ni ang ti chuta lut lo tur chuan lawng mite chuan chhanna hui in an in an in an in hum him thin a mahse-- Chuta chhanna hrui atan thir chakhawi tumin an hman lo chuan Surti li teng Sawla chuan an tla ta dual thit. Chuta lut chuta pil tawh te chu kai thaw leh thei ni tawh lo. Chatuan atan an boral ta thin a ni. Unaute zaina in ka sawi duh chu a hi a ni. Kan ramdung leh vang hian thlir tak tak huna UMA hmalakna in a siam tha thei tawh lo. Sorkar hmalakna chi tin rengin a a kaithaw thei tawh lo, Koran kem in te that pui tawh lo, hawm tam tak a awm a, tunah Mizoramah hian Mizoramah hian ruihhlo ngai te enkawlna hawm hi sawm nga leh pathum a awm a. Home sawm nga leh pathum heng aten seat hi a khat thin khawp mai hei bial hrang hrang lo vawng tawh kan nia vain kan bial vawn tawh na thenkhat hi pu sang Synod Rescue Home contact na number min lo pe teh a chumi kha mi chu book kan ngai a book kan ngai min lo pi min lo biak sak mai teh a tam khawp. Sino rescue home khu seat khat pawh i awl hlei theih lo reng. Huanautu kan ramah hian home pawina thlariat te kum khat te kum thum te an in call pawh a kai thaw zawk kai thaw theih theih tak tak lo. Thatpui hleng thei lo. Tualchhung hei kawr an pavalai lo chhuak te a pui lutuk. Kresta atana nun duhtute kan lo ni ta. Chumi a vang chuan tunin pavalai pawl hmanga siam thar hi an tam tawh em em. Pavalai pawl hmanga chhan chhuah tawh, tlu tawh, kaithaw, kaithaw hlen, chhungkaw mu leh mal pawh hre chiang mang lova, Awm tawh hnu te Koran pavalai pawl sangni panga, sangni paruk, sangni pali chho bawr vela an din atanga unaute-u chhungkaw mumal a lo inrem chho nghet ta em em hi tam lutuk a ni. Tam tak a ni. Chuti chung chuan kawren pava lai pawl rawngbawlna tlawm tak mai te, hetiang pawn a kai thaw zawh lo hi sawr dil i kan sawl khawt nin a awm. Seihlawkah pawh hian mi thenkhat chu kai thaw thei miah lo. Lengkhawm khuang ri puaina a kaih thaw thei lo. Camping, Speaker rawngbawlna, Pastor rawngbawlna, Bial Standing rawngbawlna, Presbytery rawngbawlna, Kristian thalai pawl kawhhran hmeichhia, Evangelical Cell, Naupang chawnu inkhawm, Tleirawl chawnu inkhawm, heng vel kan program tha em em a, kum chanve half yearly meet KTP bialina kan han nei te a.

Lawng mi ten an lo chu chu Liteng Sawl a tluk chu a ni. Mahse, Paul leh a thian deuh hian chu surtia an tlak luh lohna tur chuan thir chak ai an thlak ta. Hei thir chak ai chu keini khawmual awm tan hi chuan kan hre hauh lo khawp mai. Chak ai chu kan hria tawh lo. Thir chak ai erawh chu thir chak ai hmu tawh zawng khawngaih takin banah an phar dawn teuh le. Awh aw Thirchakai awh e in van fel tak e aw Thirchakai kan kan hmu nual tawh hei Thirchakai chu tam takin min la hre lo ang a a awmzia ber chu Thirchakai chu hei umm he thir chakai a ni chu chu ni mai Thirchakai kha ni mai ei chiang ni lo thir kual kawi kawmti kiau kawi kual kawi maw. Kawi kawm dan in ang lo, a then hmar zawngin a kawm a, a then chhim chhawng zawng deuh te an ti khan kawi kawm dan in ang lovin a awm a, chu chu kawtah lawng tui finriat chhungah khan an zuk thlak a, a hmawrah hian hrui zenin an hling a. Euroqueen lo thlipui khan a rawn nuai sawk sawk mai te khan lawng chu tikhan a lei bur bur a lei bur bur a puan zar zawng zawng a te chhe zo vek a an bungrua te tikhan tui finriat an thet chhuak zo tawh an nunna him theihna turin lawng ah chuan hrui chu an thlung a khutah thir chuan-- Khawilaia thing tu luang, Tuifineta thing tu luang emaw, lung khawk rawk kawki ang emaw, thil ko pang emaw, thil hnawk hnai emaw kha a zuk bar fuh hma chuan tikhan an phih nawk nawk a, tikhan an phih kual an phih kual a, a bar fuh ta maw tih ah khan tikhan an thlung nghet ta. Lehlamah an thlak leh a, an thlung nghet. Lehlamah tikhan an thlung zel a. Unaute zaina ka sawi daw chu tunlai khawvel hi nun thir chak ai in thlun ve lo chuan a buaithlak tawh lutuk i nun kha i nun thir chak ai thlun nge a nih loh chuan i hma lawkah hian i chhiat ral raih na tur surti Ni teng sawl a awm reng veng ten ah hian kan tluk hlenna eng rawngbawlna pawhin a min kaih thaw zawk tawh loh na surti a awm. Zainah hian chutiang chuan i avangin keini pawh hian rinna thir chakah i kan thlak a ngai. Pathian rin te rih Rinna kawnga in thar nge beipui thlak thar leh a ngai khawp mai. Pathian rin bur nupui fanau te nen, pasal fanau te nen, kan fa kan tu te nena Pathian rin thar bur dan hi thupui a nih a ngai. Rin hi kan tum bur lo chuan hei rin loh ngei lian tawh lutuk. Pathian aia sum ring, Pathian aia party ring, Pathian aia minister bak la ring, Pathian aia party office va thlar vel ring mai mai. Pathian a dil aia million a thil dil a hlawhtling hma zawk deuh bawk si. Pathian aia pa mahni pa te account ring, Pathian aia nu bank account ring, mahni chu Koran pakhata crusade kan neih na hian in zir tawp tlai ah kan tling pa a thian teh lirthei ka chuang ka chuang a. bike min lei ve tawh teh fa u ber ka nia college kan kal ve tan tawh em em a bike hi chu ka duh ve tawh a ni ka thian teh keini aia ih hmiam viak ka ngaih te pawhin an nei ve sup sup tawh a ka kum pawh bike nei ve tham ka ni tawhin ka hria khawngaih takin pa bike ka duh ve tawh a ni tih. ah a ni maw chutih chu i nu atm kha ngei hman dawn ka atm zawk i duh i duh zawk zawk a ni mai lo tlan ro in la neih na nge te kha ti fiam vel a chumi tlai lala zir tawp tlai chuan Aizawl ah a thianpa nen an tlan ta thut mai ka ui khawp mai a chu mi hnenah chuan a ui awm ang e aw i fapa khan bike lei a dil che a e Mampuii Pathian kan rawt phawt dawn lawm ni Pathian in rim atih chuan a kawngte kan la Pathian in min hmuh tir anga tiro vawiin tlai atangin bike -- I nei ve theihna turin kan tawngtai ho dawn nia, nang pawhin lo dil tlau tlau la Lalpan rema tih chuan nei ve dan kawng kan dap dawn nia Lalpan rema tih chuan han ti la chauh. I fapa khan i bank account kha Pathian aiin a ring ta ang tih ka van hlau em ka ti a. Chuti zawng chuan ka lo ngaihtuah ngai hauh lo, a ti. Hu naute kan ramah hian pa theihna te, nu theihna te, pa service te, nu service te, Pathian rin aia rin tur dang hian va tam chaw tak em. Zan in ka sawi dawn chu tunlai khawvela kan thir chak ai thlak tur hi chu Pathian rin a thir chak ai hi.

Amah khan famkimna tinreng kha a awm sa a ni. Khatiang mi ni si kha mihring te chhandamna hna rawn thawh dawn khan Pathian chuan hmeichhe chhawla lo piang kher kher turin khawvela sakhuana, chhungkaw sakhuana lanna ber Juda chhungkua Chuta pawh Zuda chhungkua rau raua la la duh fir fiak a niang chu Josephat Josephat i chhungkua Seiliana chuti chu chutiang chhungkua chatuan mi danglam ngai lo Pathian te Pathian lal te lal hotu te hotu a bul leh tawp alfa leh omega ni si kha. Chhungkaw sakhuana lo sei lian kher kher turin Pathianin a rawn awmtir a ni. A Fapa Isua Krista Pathian famkim ah kha Chhungkaw sakhuana, Kohhran sakhuana, hun lai Juda sakhuana sei lian tur a kher kher a lo ti a nih chuan keini Kohhran ho ringtute hi, Hunauteu sakhuana thir chak ai nghet taka kan in phuar hi a ngai. Tunah hian mai mi chhinga biakina pawh mai mi chhinga rei lo te mai mi chhinga tawngtai hun lek pawh ti thei tawh a la. Buhfai tham engemaw a ngai mang lo. Chhunginkhawm nitin chhunginkhawm kan tih te tithei tihlei thei thlawt lo a kim biai biai chuan kan ti thei lo ni thei a awm awm talin ka ro tia nitin vawi khat tal chhawngkaw sa khuan a chhungkaw mai chuan han nei la ti thei lo i kan la tam hle mai tunin ram pum huapin za sawm ruk leh pali bawr vel. Mi tichhung inkhawm nei te hi ka ni. Unaute mahni mahni a Bible mahni kut a keng a, mahni kut a kem a, mahni mit ngei a, Bible tlar, Bible thuziak. Ena mahni kang ngeia chhiar tawh lo hi kan tam khawp. Kan sang sakhua naiin kan thuk thar a ngai. Pelo chawng chawng pawhin sakhuana ina min thlun nge ngai sakhuana chu eng nge? Sakhuana chu vanram kaina ni lovin. Vanram kaitur te Pathian fa Kraws a chham dam tawh te, Kresta thisen a silfai leh tih thianghlim tawh te kan tluk loh nana min lo tawn nghettu sakhuana chu hrui hrual anga min lo phuar nghettu. Kohhran a min tel tir nghettu, Pathian lam min hawi tirtu, Pathian rawngbawlna lama min tel tir a min ṭawn nghettu hi Kohhran Pavalaite sa khawnun a ni. Thlarau thianghlim hruaiin kan committee, kan hmalakna hrang hrangte, kan activities te hi sa khawnun a ni. Kawrrawn nun hrang hrang te khan sawi te sakhaw nun a ni, rinna nun nen a inzawm bawk. Sakhaw nun leh thlarau nun, rinna nun chu a inpawlh sapa tikhan a kal a kal a kal khawm a ni. Inkhawm kher kher hi sa khaw nun a nia. Buhfai ṭham ṭham kher kher, chhawng inkhawm ngei kher kher. A biak buk thianglima kal kal ṭhin mi ni kher kher te sa khaw nun a nia. Kawl an i chhuak chhiar a, Pudina te par di te nena Pathian hming lam kher kher kha sa khaw nun a nia.

Hla zir kher kher i van kaina chu a ni dawn lo. Mahse, hla zir hian kan nun a ti hmin a. Pathian man tlak turin min lo ti hmin thin. Pa Vala inkhawm zana kan han inkhawm kher kher te thlarau in kan khat bik vek lo. Thawhlawm thaw zana kan han thaw te, thawhlawm la khawm nia kan han la khawm kher kher te. Tla zir ang haw, chutah chuan awm tih ang haw, chu chu tih ang haw, tawngtai rual ang haw kan han ti kher kher te. Sakhawnun a ni. Chawza thlar a vin nghal a lo sawm thin a, chumi hmang chuan tawn ngei kan lo awm a, Sakhawnun ina tawn ngheh na hna hna chu zu in zing rau rau ah pawhin zu rui thi mi rau rau ah hian an rui hlen tak tak hlei thei lo. Harfim leh hun an nei thin.

Tunlai khawvelah chuan family wall an ti a, chhungkaw chhungkaw kalphung hi chhungkaw pindan hi a chim tawh. Mi tam takah hian khawlai mi an nih na hi an ngaipawimawh tawh zawk. In chu chhawng pawh chu hotel anga mi tam takin an ngai tawh hotel chu eng nge chaw va ei zeuh nan va riah hah chawlh zeuh nan hotel ah chuan demand a awm a. Savun bawlin nei em? Box ah chungin nei em? kan va ti a, Box ah chungin nei em? a rep leh ngalin nei em? a nei lo an tih chuan ah Rukhut a hotel dang a en zawng zel a, kan duh hmuh kan duh kan hmuh kan hmuhna a ni hotel chu, hmuh tum kan zawnna a ni. mi tam takin chhawngkua an vawn dan chu nu sangkhazawnga min lo pe teh pa sanghnih thum min lo pe teh ka mamawh e mamawh lam nan an hmang a chhawngkaw tak tawn lai mi tam takin a chhawngkua an zawm dan chu. Ha mut zan a mut zeuh nan rilṭa hmun a chaw va lam nan u emaw pa emaw nu emaw nite nen emaw pate pawlh emaw mamawh thlen nan chutiang kan hmuh chuan tawk a bak chhawng kaw nun dang eng a hman ngai lo bawihpui dar sawm pakhat zan dar sawm pakhat hmailo aw rawh aw engmah awmzia nei lo. Chawhnu dar khat a tuk rawn zing tho chi te tam tawh khawp mai. Tukṭhuan kan tih te hi a inang tawh lo. Hmahan aṭang chuan Mizo hian tukṭhuan ka tih chu dar sarih dar ria tiin kar bawr vela ei hi tukṭhuan kan tih. Tunah chuan chhun dar sawm pahnih ah tukṭhuan ei chian tam tawh mai. A rawn tho chiah chhun dar khat a tukṭhuan rawn ei ve ta te an awm an awm tawh mai. Chawi dawhkan kan tih hei Mizo tawnga chawhlui kan tih kha chawhlui chu pawimawh tak a ni. Upa Mizo upa phei chuan chawi dawnin insawm zel tur Mate chaw ka nei dawn lo haw rawh. Enge kan hme dawn a pa a pa e khai bete kan ngat le a yeng tel le hna chawi dawn a chawi dawn in in sawm zel tur an ti chhungkaw chu chawi dawn in kan in sawm zel mal sawm na dawng tur a in sawm tur a ni in sawm lo a chawi in ei ei mai mai loh tur te an lo ti thin tunah chuan chawi a in sawm ngaihna pawm lo. Chawi chhawngkaw chawhlui kan tih kha chhawngkaw tam takah chuan a bo tawh a bo tawh chuan an chhawng kaw ngaih pawimawhna thir chakai pa mahni pate ngaih pawimawhna thir chakai mahni nupui te mahni pasal te mahni hringtunu mahni u te ngaih pawimawhna thir chakai hi a va pawimawh tak em heng hi kan thlak tur a ni.

Sakhuana tel rawh, Kohhran leh nge Pathian lam thil reng reng rawngbawlna chi reng reng engmah ngaih pawimawh lohna secularism thlipui hian min uai bup bup mai mahniin dah pawimawhna ka duh ka duh lo tha ka ti lo.

Sakhuana thir chaka i thlak ang u. Kan nun i tlawn nghe lo chuan maw? Tumai Isua meuh pawh kha Bible a kan hmuh ang kha a tihdan pangaiin inkhawm nainah a lut a. Pathian biak inkhawmte hi thlarava khat chunga inkhawm i tum chuan i khat i khat seng bik lo vang. Isua kha tihdan ngai a nei. Chu chu sakhuana sawina tawngkam a ni. Sakhuana chu thisena chhan hnan tham khawpa tihzin hi a ni. Inthlahchhawnna kal zela inthlahchhawn hnan tlak ka pu a ta tawh kha Kan chhungkaw chu chawihmawh chei dawnin kan tawngtai thin tih ang chi. Chhuan khata chhuan dang zia la lo kal pawha ze nghet a ni. Isua Krista anga a tidan pangngai angin biakina a lut a. A tidan pangngai angin Bible a chhiar a. Tih dan pangngai anga hlasa, tih dan pangngai anga thil pek pek, tih dan pangngai anga eng nge ni tawngtai thin, Rabi te zirtirna dawng sawng thin. Unaute tunah chuan sakhuana tih dan ngai nghet taka nei hlei te emaw peih leh peih lova innghat, phur leh phur lova innghat, tui lai leh lai lova innghat. Chutiang vel mi kan ngah tawh lutuk. Ruth chuan rin a thir chak ai, sakhuan a thir chak ai, chhungkaw ngaihpawimawhna a thir chak ai. Thlak ila tichuan kan tum van ram thleng turin him takin nang leh kei kan awm ngei ang. Lalpana thu kan za tan mal min sawm chhuk ṭeuh rual si. Amen.